mamuka sei tinovimba muri kufara wherever you are eh, yes yes like i said uh, tichange tiri live Ndatina u go live at um, 10 so tiri kumirira kuti nguva dzikwane mukoma nevamilanzi mamuka sei inini mwari vanotiitira nyasha tiri vapenyu tinorarama e, mukoma vavhiera munofara here Mukoma Edmore Mucheka kwakadini Mwari vakuitirei nyasha e, tiri kuuya sekuvimbisa kwandaita kuti na 10 o'clock tinenge tichienda live so iam here kuti tione kuti zvinofamba sei kefi chanetsa kwakadii e, tiri vapenyu Mwari vanotiitira nyasha. Mukoma Darlington Dzuda, mukoma Brian Lunga zviri kufamba here? Seke mtema kwakadii? Muri seiko nhai vasekuru vangu seke? Eh, another one apo ngara zviri sei? Ah, mai vevasikana gogo vangu zviri kufamba here? e, tinofamba tinorarama mukoma mike sango shava mukoma ganya sekuru vangu wellington kana vetisi hlelembani tinotenda mukoma garwe vegarabwe e, tinotenda mukoma oscar maisiri e, tinotenda mukoma brian kaswa ah, ndinofara delina uri sei mwana wekwamutyambizi zviri sei benjamin zondo mukoma muzavazi homeboy zviri kudii tiri vapenyu mwari vanotiitira nyasha e, regai e, timirire vamwe vasvike munguva diki iri kuteera ndinovimba kuti e, in the next five minutes na five after ten will get to serious business mukoma classic kwakadii e, uh, ah, caveman parisei pabhindura wangu Tinotenda mukoma Philip Pasirai po Chipamadze no ndinotenda ndinotenda e, Mwari vatiitire zvakanaka Mwari vatiitire zvakanaka e, kuburikidza nenyasha dzavo zvinofamba so e, rambai muineni mai midi kuri sei mukoma rodwell e, by i think in the next four minutes from now this is a minute after ten e, mukoma mune ngoni zviri kudii e, tiri pano tibatsirane tipanane muono zviri seiko mukwasha patrick e, mkwasha bvumbe zviri sei mukoma joseph e, hanzi chibari zviri sei sei mukoma munengono e, mukoma makamure johannis nyasha simon collins sewera zviri sei hama yangu mukoma kapurura tinogashira e, uyai pano tikurukure ti e, tionesane kuti zvinofamba sei tiri kubva kupi tiri papi e, my leader mukoma steve mtambuwa president ve e, sister opposition party how are you my brother e, Tino tinotenda. More blessing Dzuke muri seiko nhai amai vemhuri. Tinotenda. Eh, in the next 3 minutes tinenge toenda down to serious business. Mukoma Elijah kuri sei sei comrade. Mwari vanotichengeta vanotiitira nyasha. e, tionesane tijekeserane so that tinzwanane ndinovimba muri kundinzwa mukoma chiriva muri sei ah, vavazala ah, mukoma obert ncuve zviri sei tezvara tinotenda ndovimba muri kunyatsondinzwa mili mili zviri sei apo Mukoma Kasimbwi, Kasimbi Kimpton, KK zviri sei? Mwari vekudenga vatiropafadze kuno kwatiri kune kachando zvishoma hamhenowo kwamuri tiri kungoita count down to 5 minutes after 10 so that we can start ah, thank you mukoma classic if iam very loud and clear thats better mukoma nyamandi zviri sei Ah, ah, ah, ah, munogara nehanzvadzi yangu vachengetei zviri sei mukoma fatso umba vanofara mukoma manyengere mukoma nyati munofara here shepard shumba zviri sei chababa big up e, mukoma zenzo stole zviri kufamba here mukoma kaitano jaden ah, tezvara vangu mukoma lenox zviri seiko nhai mukanya apo Eh, ako nhai mai mai vevana mobiko tingacheme here nyaya dzinoda kutaurwa vanhu vachifarazve even parufu panoitawo madzisahwira anoita kuti zvifambe mukoma darlington dzuda zviri kudii e, tiri kutanga mukoma fatso tiri kutanga na 5 after 10 5 after 10 handizivi kuti kwenyu ikoko ndakamira sei mainini shinya how are you manguluve wekwasengweni evelista mukoma wadi paul pagiwa kevin mabaye mukoma wellington e, mukoma tongai tsvara no tinotenda tando pfumo jena chibwe chiteedza chivandire kwakadii hama yangu

vanhu vakwanise kunzwisisa vazive patakamira ende kwatinoda kuti tiende tinokugashirai mose muri kuuya e, ini ndinonzi tsenengamu godfrey ndiwo zita rangu e, mwari vanondichengeta mwari vanondiitira zvakanaka ndiri president

Zimbabwe at crossroads the way forward ndokubva ndachizoita unpack the position yefees regarding my elections at 2023 ndokubva ndachizoita unpack what i said uh, uh, kuti 2017 is here and why i said zimbabwe is at crossroads and what i thought could be the way forward uh,

and to this day vamwe vari kuzvitorawo nenzira dzavo so im here to, to explain kuti ndakati kudii uye ndiri kuti kudii uye ndiri kurevei so that everyone understands vane zvavanofunga pamusoro pazvo zvaakwamuri inini that's, that's not my duty to tell you what to think or what to do with the message that I'm, I'm, I'm churning out

ndoda kuti ndiite unpack nhau yekuti 2017 is here eh, yandakati zimbabwe at crossroads and the way forward nezuro ndakanga ndichiposta on facebook eh, tichitaura nhau yekuti ipai soko maputi avo ndaona makomuredzi angu andaishanda nawo vandaiva nawo mumusangano wezanu p f gurupu revarakashi they were unleashed haa ah, vakauya vakandiita chibhubhubhubhubhubhubhubhubhu ndikaona oh, my brother mugwadi ah, wakanda statement as director aka achiishuwa mathreats yekuti eh, the end will be tragic vamugwadi vakati ivo eh, will be summoned aiwa mukoma mugwadi zanu p f haindisamoneka andisamonwe nezanu p f inini because iam a leader of a political party iwewe uri director wepati yako so pati yako haindishevedzi kuti huyai e, kundisamona otherwise mukatoti ti ngationesane kwete kundisamona hano simba iroro hamuna muri kuzvinyepera mukoma but anyway what i know is makaita meeting yekuti ndisungwe e, muchindibatanidzira kuna jim kunaka muchiti zvakare musunge nasaibeth musengezi so because you have a problem yekuita conflate the party and the state we know that uh, you have already given uh, the police an instruction yekuti vatisunge so inini handina kwandinotiza handina kwandinoenda munyika muno handibudi because handina mhosva yandapara munongondisunga zve mongoita sekuda kwenyu because nyika ino ndeyenyu yakabarwa nemi ndimi alpha and omega wenyika inoyi munoita zvamunoda nemunhu wese but ndoda kungoti ndikurangaridzei kuti eh, hamuna e, kusika nyika inoyi ndeyamwari nevanhu vari mairi ndevamwari uye kudenga uku kuna mwari itai zvamunoita asi muchiziva kuti kuna mwari problem yamuri kuita ndeyekuti instead yekunzwa zvandiri kukuyambirai kuti zvikubatsirei mugadzirise pamunofanirwa kugadzirisa you are being arrogant and want to abuse state institutions kuti mutidzivise vamwe zvatinoda kukuonesai but hamusirimi vekutanga vamugabe vakazviita vatanga kutaura nhau yekuti after the dismissal yamai mujuru muna 2014 2015 ndokubva vati tiri pane imwe national youth assembly ndokubva vati vamugabe kwaita gamatox 2 vakuda kutanga urongwa hwekuataka vamunangagwa vamwe ndokubva taramba tikati aiwazve mhosva dzamai mujuru hadzisati dzapera dzamakati tivapomere kuti ndo zvavakanga vaita nyaya idzodzo musati madzipedza dzamakapomera vana mai mjuru vana agoche nevamwe nhasi mava kuti kwaane gamatox t but wakanga huri urongwa hwavo wekuti vakanga vachingoda kuataka munhu wese waanofungira kuti ane threat ane threat to his hold to power so ndokubva taramba vamwe kuti tirwise vamunangagwa because vamwe taiziva kuti vamunangagwa was going to be the president vamwe takakurirawo kwatakakurira kwatakanamata mwari vakatiitirawo nyasha vakatiudza urongwa hwaiuya tikaramba kuti a hakuna zvakadaro so we stood navamunangagwa ndikadzingwa mupati musi vatakaenda navamunangagwa kuchechi kwandainamata kumasowe uku it was on a saturday sunday yacho g40 yakabva yainstructa mapurisa kuti musungei ndakabva ndasungwa monday yacho kwanga kwatova nevote of no confidence wiki iroro ndikabva ndasuspendwa pasina nguva ndokubva ndaexpeliwa mupati ndadzingwa mupati vamugabe takavataurira kuti gushungo rodhi yamatora iyi haina kwainokusvitsai ndikavati inini gushungo nyararidzai mudzimai wenyu ndakaita press conference yekutanga paambassador hotel ndiina gomwe vengai musengi nacecilia verenga nemayouth organizations it was on a, on a monday it was after mai mugabe vaenda kumazowe kwavakaimba mazezura and congarable tikabuda tikataura kuti nyaya dzamaakuita dzekuti mazezura and congaraboids muri kupromota tribalism neregionalism hatizvidi and what did they do papresa iyoyo yandakaita you can check on, on, on, on youtube is there ndopatakatsanangura kuti vamugabe stopai mukadzi wenyu mukarega kumustopa ari kuzokukonzerai matambudziko ndikatsanangurira mai mugabe kuti mai mugabe imimi hamusi driver hamugoni kushandisa chitambi chemurume wenyu kutyaira nekuti hatina kuvhotera imi makafanana nemudzimai wachiremba hamugone kuopareta mapatients ma, ma

ndikatiza kuuya kunogara kuharare not out of choice but because kuharare kwanga kusagarika tichivaudza kuti varume gadzirisai nhau yesuccession iyi ndakaita mapress conference akawanda tichizama kuonesa vamugabe kuti kwamaakuenda you are going to turn from a hero to a zero gemu iri harisi kuzonopera zvakanaka so vamwe vaingoona kuti hano ah, vana tsenengamu havana chavainacho varombo havana mari havana power we have all the money that we want we have all the power and everything they rubbished me press conference yandakaita you can check on youtube uh, was it 20 or 21 uh, eh, february 2017 pandakadoma vamunangagwa as successor the following day ndakabva ndasungwa but papress conference iyoyo ndakataurira vamugabe nevakomana vegfort ndikati one vamugabe mukakondinya munzira yamuri kufamba nayo you are going to turn from a hero to a zero two vamugabe kana mukasamisa mukadzi wenyu mukakondinya muka nezvamuri kuita e, muri kuzotadza kuvigwa pahirosi eka muchanovigwa kwazvimba chechitatu ndokubva ndavati inini vamugabe saksesa ari kuuya ndavamunangagwa sheedzerai extraordinary congress muchine simba muite preside over now yeextraordinary congress they rubbished me ndikati no let's argue on the choice of a successor but deal with the matter zvakawanda zvakaitika handidi kuzvitaura on, on, on camera but all i want to say is vamwe macheso akaimba akati vamwe vakaudzwa hondo nemurwere yepfungwa vakamushorwa vakati kwayi anorwara saka nhasi ndadzoka panapa kunozotsanangurira macomrades vari muzanu p f kuzotsanangura kuna vamunangagwa kuti shumba nemakomuredzi ari muzanu p f you may think kuti tsenengama ane bitterness yekudzingwa fair and fine you may think kuti tsenengamo ari kuda kukura musoro fair and fine but chandinoda kuti ndikutaurirei ndechekuti gemu renyu ramuri kutamba iri gemu renyu rechihwande hwande iri mungarambe nhasi kuti muzanu pf hamuna factionalism handiite yekuudzwa because i was there i know what was going on i know what's going on you may say i'm wasting my time fair and fine in the same way that gfort became arrogant dismissed everything that i said but nhasi vanotaura kuti vanotaura kuti dai takateerera zvawaitaura tsenengama ndavaudza kuti vakomana musarwisane namunangagwa uyu munangagwa ndiye akuuya kunopinda dai muri vamwe mashandidzana naye ndikataura papress conference yemusi wa 20 february kuti vakomana veg4 tichigarai pasi nasuccessor ndikati touch not the successor ndikasungwa ndika ndinova under mine authority yapresident pakazobuda vamugabe muna 2017 vachibviswa ndaiva ne10 charges kucourt dzekunzi ndaida kubvisa hurumende and this is the same mistake iri kuitwa nehurumende iripo izvozvi izvi they are concoting charges asi tichikuonesai makomuredzi kuti gomba iro maakunodonha pakatsika remberi ndo pari kutsika reshure muri kuramba but ndinoda kuti whether ndichange ndiri mupenyu oro ndinenge ndisipo zimbabwe ndinoda kuti muzorangarira this live eh, video yandiri kutaura ndiri kutaura as a, a citizen ndiri kutaura as a leader weopposition kumagumo kune nyaya mungandirambire rambai zvenyu i don't want you to agree with me i don't want to argue with you neither do i want to win this debate rambai muri mudenial but all i'm saying to you is mangwana kuchasiririsa if you continue in this self-destructive path mangwana kuchasiririsa sei ndiri kutaura saopposition leader vamwe vari kuti but wakabuda muzanu ka itsiye nyoro dzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziva 2017 vamugabe pavakatadza kudhila nemasuccession matters avo mzanu p f yakaguma ya a matter of national security kudzamara mauto apindira

because any dispute anything that happens there kune vanhu vanenge vakabata power vanenge vaine mastate apparatus the end yacho inogona kusafamba zvakanaka so ndiri kuti inini 2017 it was because g40 was in denial ichiti aiwa hava mugabe havana kwavanoenda tichaenda kuheroes tichinocheiwa politibiro cabinet tichinocheiwa vamugabe vakatogadzira regalia vakatotenga mota dzekampeini ya2023 ya2018 but chii chakazoitika vamugabe vakazomira here 2018 imimi veopposition muri kunditi uri kudei muzvinhu zvevamwe hamuna kupinda mustreet here muchidemonstrata kuti vamugabe vaende maka hamuna kupinda here munyaya dzesuccession yezanu p f mauto enyika haana kupindira here panhau yesuccession yemuzanu p f because vakapinda mumastreets vaye vaye vakanga vasiri maborder gezi kama national youth service vakanga ari mauto so how do you say nhau dzesuccession yemuzanu p f is not a matter yenational security

musaite seostrich inoti dutu rikasimuka munotora musoro moisa movanza musoro mujecha kana mudumbu mukange marwadza waita manyoka hausoni kunobuda nemanyoka kuti manyoka amire kusvipa hakupedzi kunhuhwa garai pasi musolve issue yenyu because isusu vamwe venyika yese tichapinda mucrossfire nenyaya dzenyu idzi nekuti kana nzou dzikarwa chinokuvara uswa mafactions emuzanu pf akarwa the generality of zimbabweans will suffer

wandasapota or inini ndikamira ndikahwina thats something else or iwe vakahwina thats something else thats democracy but don't allow a situation kuti ite deteriorate don't allow an escalation of a situation jim akabuda achitaura kuti vanhu vakavimbiswa vakanga vavimbisana kuti eh, vamunangagwa vachaita 5 years vachiwenga vozoita 5 years takanga ndisiko in kwavakavimbisana i was not there because if that arrangement was done it was not done publicly zvakaitwa behind eh, maziso eruzhinji rwevanhu vamugabe pavakavimbisana namai mujuru muelection ya 2013 kuti ndikambeinerei ndikahwina ndichasiya chigaro we were not there and that is what gave mai mujuru confidence dzekumhanya vakaita 50 rallies dzekusapota vamugabe vachiti vamugabe kana vapinda vakabuda ini ndopindawo but vamugabe ndivo vaiziva kuti no handisi kuda kubva i just want to use you and this is what happened do we want a repeat of that so vakuru ndimi muri kuzivana kuti chibvumirano ichi chakaitwa here or kwete kana chakaitwa garaika pasi muonesane kuti aha mukanya wee chigaro chiye chazotapira ichi chindipawo imwe temu munin'ina wangu ndipedzise moita kahurombwa nemumwe wenyu zvisina mhirizhonga zvisina bopoto so that hazviaffected the generality of zimbabweans people can dismiss me but all iam saying to you is ed ari kuchema nenhau yesabotage haasi kusabotejwa neopposition ari kusabotejwa nevamwe vake chiri kuita kuti vamusaboteje chii iye ngaazvibvunze kuti why are these people sabotaging me why are they sabotaging me isusu ndinoyeuka vamunangagwa tavavhotera was it june july 2018 kuti ndikuudzei kuti makunga kunga ekuwirirana haana kutanga nhasi ema5 year temy october 2018 endai paindaneti museche I'm one of the people vakabuda paNational Youth Assembly yaOctober 2018 paZanu PF HQ paJongwe tichitaura kuti vaMunangagwa munofanirwa kuita two matems because takanga tatanga kunzwa vamwe vachiti ah ngaaite one term tikati ah, kuanunzi aite one term chirudzii hapana akanga ataatudza takatozozviziva after youth assembly kuti aiwa because the moment yandakazvitaura ndiri kune vanoziva pazanu pf hall ndakanga ndakamira nechekumusoro kuya kuya president vamunangagwa vakanga varipo vachiwenga vakanga varipo mapolitibro members akanga aripo handiti ndataura kuti aivaka shumba hamuna kwamuri kuenda munoita two matems handiti e, eh, because ndozvatakanga tasunga seyouth league tainfluencwa nevamwe tisingazive kuti vamwe ava vakanga vatogara dare ndokubva vauya votiudza kuti no mukuru anofanira kungoita two terms dzake isusu we didn't see any problem with that we said ha ah, vanongoitawo ten years dzavo vodini voenda then anotevera wouyawo but taizopedza ndakaona vamunangagwa vakaombera so pandakataura kuti munoita two terms vakasekerera so shumba kusmaila but ndakaona mapoliti gurus akanga members akanga akagara nechepasi vakataridza kushamisika sokuti ah, ko muyuth uyu ari kutaura kuti kudii so ndazopedza ndopandakazunza kunzi aiwa imimi matoshandiswa vanhu havanga vakawirirana kuti one term one term in aa ah, ah. kuti azivei ndo ndo thats how i know it but zvekuti ichokwadi here kuti vakanga vawirirana angova makuhwa vamunangagwa navachiwenga ndo vari kuzivana anditi so this, these two people without involving vamwe vanhu vese ngavagare pasi because the end is not right the end is not right matanga ishu yekuti muda kupa mumwe mudzimai chigaro and speculation iri kuti munhu wamuri kuda kureplacer ndava chiwenga so what do you think is going to do kuti uku makamuvimbisa kuti muchamupawo 5 years dzake uku maada kumubvisa maada kuisa mudzimai saka muri kufunga kuti anoreactawo se munhu wenyama uka because panyanga apa hapana asingapadi hapana asingapadi so varakashi kana muri kusvetuka svetuka henyu pafacebook apa nekuna ana twitter uku muchindituka muchiita sehuku yadamburwa ya, ya musoro muchingosvetuka svetuka varume varume nyaya ndiri kutaura iyi varume ah well fair and fine pazvinoitika ndimi muna affectwa isa hati affectwa ndiri kuopposition ini ndingatongosungwa hangu seinstruction yamakapa but handina chinondiaffecta then the other issue yandinoda kuti nditaure pano pa ndeyekudai so people were asking me kuti saka uri kuti vachiwenga pindai ndokubva ndati aiwazve ko kana vanhu vakavimbisana zvivimbiso zvavo chii chakashata kuti vagare pasi vaonesane woudzana ka because soko vanenge vachiti ndikudawo maputa angu kana zviri zvo zvavakatenderana semakuhwa atakanzwa but kana dziri nhema ah tine urombo asi kana chiri chokwadi kuti ndo zvamakatenderana chigarai pasi muonesane kuti munin'ina ini ndaakufambawo kusvika apa mopanana maassurances enyu ndimi munoziva how to handle these matters vachiwenga kana vachichida chigaro aiwa iright yavozve iright yavo im not here to say ngavapinde oro ngavasapinde zimbabweans will decide on that zimbabweans will decide on that but my issue is baba vachiwenga nemi baba vamunangagwa garai pasi muonesane musanyeperane kuti muri kuwirirana hamusi kuwirirana hamusi kuwirirana muri kuhwandirana zvimwe zvacho handidi kutaura on camera muri kuhwandirana and the end is not going to be right either for vachiwenga or for ed mese munogona kufunga kuti makapenga but all im saying is find each other and resolve your succession issues dzisazokuvadza nyika yezimbabwe yemauto ndaona vamwe vari kuti adresa nyaya yemauto vamutsvangwa vakabuda vachitaura kuti isu nemauto takamira pamwe fair and fine and takazvionawo 2017 kuti mauto akaresolva masuccession matters emuzanu p f but i don't think kuti going forward it is an ideal thing to do because mukava vanhu vekubvutirana bvutirana abvutira mumwe anobvutirwawo vamugabe vakabvutira vandhabaningistone vachishandisa mauto aiva pamugagawo the zanla military officers vakazobvutirwawo zvakare with the intervention yemauto and trend iyoyo ikaenderera no one will be safe anobvuta anozongoguma nekubvutirwa but is that what we want as zimbabweans definitely not we don't want that but chii chinozoita kuti vamwe vasvike pakushaya kuti todii it is because munenge mavapusha mavaisa mukona munenge mavapusha mavaisa mukona so they are left with no option because kiti ikaiswa mukona inogumisira yashaya kuti saka ndodii so vamunangagwa musaisewo vamwe venyu mukona because they will be left with no option but to find ways of, of rescuing themselves that is not the right way vamugabe vakatadza kudhila nemasuccession matters vachiplayer hide and seek shumba regai kutamba chihwande hwande penyaya idzi be open to each other deal with these matters openly that is my point kana vachiwenga manga makavavimbisa kuti muchavapa maputa avo kana maona kuti hamusi kugona kuvapa izvozvi maputa avo chitauriranaiwo navo ka kuti zvichafamba sei kuti vazowanawo mukana wokudyawo maputa avo ndokunge vana vezimbabwe vachizovatendera kuti vadye maputi avo because zanu p f's choice is not zimbabwe the choice of every zimbabwean zimbabweans will have to decide in an election kuti do they agree to that or not but chatinotya ndechekuti imimi mukarwa because mese mune power it will affect zimbabweans izvozvi izvi kune mazimbabweans vari kunze kwenyika who were loyal to president mugabe vakaaffectwa nekuva loyal kuna president mugabe vana comrade kasukuwere vana comrade zhuwao vana comrade chidhakwa vana comrade muzembi vana professor jonathan moyo vana comrade mandi chimene who were affected nekuva loyal so if anything is to happen to a sitting president it will affect vanhu vanga vari loyal kwavari ndo zvatiri kuda here is that what we want definitely not definitely not so kune vamwe vari kuti zvisiye zvirwe ngavaurayane ikoko Hama dzangu maZimbabweans, panorwa mikono chinokuvara huswa. Gonzo zvarakanga rateerwa riva rikakumbira rubatsiro kuna huku, kuna mbudzi, kuna mombe, kumunhu vese ku, kune mhuka dzese dzikaramba kudonhedza riva. Nyoka payakazouya ikadzvanywa neriva, gonzo harina kuzourayiwa. neriva huku yakafa mbudzi yakafa mombe yakafa muridzi weriva akabva aurayiwawo futi nenhau ye kuti akazenge arumwa nenyoka yakazouya pasi periva iye anga akateya gonzo so issue is not about kuti vanhu vezanu pf ngavapedzerani munofarira kuti vanhu varwe vakabata mamissiles

what do you think is going to happen to all of you it will affect zimbabweans it will affect zimbabweans so you may not appreciate where i'm coming from and say kuti no ndiri kuda kudzoka kuzanu pf zvekuzanu pf handichadzoki if i wanted to remain in zanu pf i would not have formed a political party kuzanu pf handisi kudzoka I've, I've formed the front for economic emancipation in zimbabwe with other comrades vaiva muzanu p f vaiva kumd c nevari kubva kune mamwe maparties nevamwe vasina kuita politics am comfortable with our new political home and weare going to contest in the 2023 elections tichifielda mamps nemacouncelors kuti vahwine handina basa nekudzokera kuzanu p f vamwe vanoti a ah, kana wadzingwa muzanu p f outside zanu p f kunotonhora kuno imi muzanu p f 2014 yakawana 2.4 million votes out of around 14 million people which means kuti zanu p f ine minority the majority are outside zanu p f so ah kana ndichitonhorwa zve ndiri kutonhorwa neruzhinji rwevanhu and vanotonhorwa ndeavo vakanga vajaira kufuka magumbeze ezanu or kupfeka majuzi ezanu ini salary yezanu ndakatanga kuidya muna 2018 kusvika 2020 pamwe pese apa ndaidyei ndakaruramiswa nei oh musaite drama imi so the point yandauya nayo pano pamazimbabweans ndeyekuti situation iri muzanu p f haisi right these people must be urged to deal with their issues internally isu tauya semasahwira kunozokuudzai kuti kune mumwe waromba ari kupedza vamwe iwe waromba iwe iwe waromba iwe siyai zvamuri kuita vamwe vari kutaura kuti ah tsene ngamo wapera uri kuda kutsvaga relevance aa ah, ah. ko pana politician asingade kuva relevant ndiani ah ndeupi politician asingade kuva relevant kutondifolowa kwaunotoita kureva kuti ndiri relevant ka kunyange usingandidi kunyange usingasapoti zvandinge ndichiita if i was not relevant you were not going to follow me

then vamwe vakanditi so iwewe uri kuti wakabuda papresa uchiti there are only two people who can take us out of this situation ukataura nhau yakasukuere nachamisa apa wadzoka waakutaura nhau yasoko aiwa nyaya yasoko ndiri kuitaura because soko nashumba vakarwa zvikadarikidza pazviri it will affect mazimbabweans yes i believe that in the current situation kana mwari vaitendera comrade kasukuwere nacomrade naadvocate na chamisa they have a, a critical role to play in delivering zimbabweans from the current mess

handidi kuzvifonera ini handidi kuzvikwidza ndege yemashanga ini in 2023 iam going to contest paump if the party is going to agree to that ndonopinda muparliament and start to speak on behalf of zimbabweans and start to fight corruption in parliament and start to

madifferences aside zvakafanana nekuramba kuti vamunangagwa havasi president he is the president kunyange ndisingawirane nezvavaita zvakafanana nekuramba kunzi no chamisa haasiri yeopposition hombe muzimbabwe iam not triple c but i agree kuti he is the biggest opposition leader in zimbabwe at current that is a fact ngatitaurirane ichokwadi kuti fight iri muzanu pf ikasagadziriswa hazviperi zvakanaka muchazondiyeuka ngatitaurirane ichokwadi kuti vamunangagwa ndipurezidendi kunyange vari kukundika zvavo but is there and chamisa

so munogona kusada zvandiri kutaura but ndiri kukuudzai mayouth ari muzanu p f muri kundituka pafacebook vakuru venyu vakabuda vakataura kuti chinhu ndechedu zivai kuti muri kutuma kumberi vanhu vakaguta kuti vakubikirei vari kubva vagadza bhinzi nemazondo vobva vaisa tsotso because ivo vambonwa tea and vambodya porridge so they can afford to wait for mazondo avo imi munei hauna chauinacho data chairo unoita rekutumirwa kuti undituke pafacebook munda hauna claim hauna basa hauna chauinacho itishet necape unei ah, unondiseka kuti tsene ngama ane honda fit ndeyangu zvaisi yezanu kai ndaidriver ford ranger yezanu ndikasarudza kuisiya ndaona kuti zvadhakwa and pari zvino ndine honda fit yangu ndinayozvi ndeyangu ndinganzi ndine honda fiti natiri musango hwenje akatengerwa musangano mota nemusangano ini handina kutengerwa nemusangano ini handina kutengerwa nemusangano ini yes people may say kasukuere uri kumudii looking at the record rakaitwa naana kasukuere ini ndaitorwisanawo naye ini but handina godo handina shanji munhu ane anoending yekulidha anayo asina hana vana akasukuere ndakavaudza kuti musarwise munangagwa uyu ari kupinda kunozotonga vakandirambira ah munangagwa ari ungotonga wani handirambe chokwadi chinenge chiripo ini im sober ndokusaka vamwe vangu vetriple c vachindituka kuzanupf vachindituka because i choose to say the truth i take my time kuti no nyika inofanirwa kuenda kupi ndochida kunotaura imwe ishu iri critical yandakataura papresa yegnu muna 2023 ah macomrades gnu is inevitable in 2023 it's coming prepare for that it's coming prepare for that vanobata muspirit tsvagai nyaya iyo mondiudza kuti wakanyepa it's coming it's there because the first round is going no to pro, is not going to produce an outright winner zviri muzanu pf zvikasarizovwa zanu pf haiwani 50 percent opposition tikasabatana hatiwani 50 percent that's a fact so zanu ikashaya 50 percent opposition ikashaya 50 percent pakaita vamwe vanenge vaine 10 percent or so kuri kugadzirwa gnu that is coming so vamwe vanonditi hey we just want to get rid of zanupf totally everyone wishes for that i would also want to see that but the truth of the matter is ndo zviripo ndo zviri kuuya because muzanu p f kune vamwe vari kunorovera bhora musango as we speak more than 60 percent yemacurrent mps vari kutaura kuti purezidendi mamunangagwa vari kurema kuvatakura pamafudzi ava kuvakampenera indaakuzvikampenera so mamps ezanu p f achawana achahwina but pana president pachaita nyaya pana president pachaita nyaya so this is a fact so inini hangu to be frank i would prefer to get rid of zanu pf totally oro zvikaramba we would get a gnu which would bring zimbabweans together so that people can work together we get an opportunity kuvaka nyika yedu toita maelectoral reforms toita masecurity reforms togadzirisa tofinaliza naweland reform todhila necorruption effectively nyika yovakwa toenda kumberi we may not want to work with zanu p f but zanu p f wo muna 1980 accepted the fact yekuti hatigone kuita get rid of smith totally ndokubva vakareserva 20 seats for the redusion front vana dennis norman vakaitwa maminister vana peter walls vakasiyiwa vari macommander so that's, that's it so you may not like it but iam telling you the truth gadzirirai mwoyo yenyu kuti is either zanu p f ichaluza opposition yotonga or there will be no outright winner but zvekuwina kwezanu p f ayo haiwini because zanu p f iri kunoita bhora musango eh, and vari kurwa saka havasi kunowina

what i think as godfrey tsenengamu is also president of the front for economic emancipation in zimbabwe so in 2023 tiri kunomisikidza varume nevakadzi vakomana nevasikana kuti vahwine 26 under the, the ban of the front for economic emancipation in zimbabwe so that we can push agenda yegenuine economic emancipation yemazimbabweans kuti titore upfumi hubve mumaoko evashoma huchienda mumaoko evakawanda tidhile nemaeconomic injustices tidhile nenhau dzecorruption and also take leadership to account so inini ihave accepted yes kuti vane chance yekuhwina presidential election muna 2023 havainclude inini iam not part of that iam still small to think of winning presidential election in 2023 andis ndakabuda mudhinayo iyoyo vamwe vese vari kuti tucha tucha musango umu macomrades kuwesta nguva candidate inouya iri under zanu p f or inouya iri under triple c like chamisa or masmall parties akabatana to form a formidable third force ndo panogona kubuda ewina izvi zvokuti tumapati twedu tudiki kamwe nekuku koti ndoda kuita president muri kudyirwa mari mahara umusha umu stop wasting your resources stop wasting your resources It's either we work with Chamisa as opposition parties. Hongu munotaura kuti vane big brother. I understand. But would rather engage them or kana zvaramba togadzirawo coalition in small political parties. But if we do that then let's be rest assured kuti

easy to get rid of a system ivai sober macomrades ari kuopposition ivai sober uyo ari kundibvunza kuti given a gnu what would you prefer aite president i would prefer Advocate Chamisa to be the president of the GNU kuti vabatanidze vanhu oro mukoma Sevia Kasukuwere kuti vabatanidze vanhu ndichivimba kuti vakasukuwere pavanodzoka you are not going to be vindictive kuti heve lakose makazondidai mukandidai no hatidi leader anochengeta zvigumbu inini ndakatombokutsamwiraiwo ndikakuregererai vamunangagwa ndakatombovatsamwirawo ndikatovaregerera kana vachiwenga ndakatombovatsamwirawo kuti no vakapusha agenda yekuti ndidzingwe mupati but ndakatovaregerera handichengete chigumbu ini thats me even ukandituka nhasi mangwana tinofara tese so That's it. We may like it or not, but as Zimbabweans, we must create an opportunity yekuti tiuye tibatane. Each and every one of us ane strength yake, ane weakness yake. but if we compliment each other taibuda imagine a team yekuti vamunangagwa apa vachiwenga apa advocate chamisa apa kasukuwera apa jonathan moyo apa tendai bita apa professor jonathan moyo apa love more madhuka apa job scala apa temba muliswa apa and yours truly tsenengamu apa tichishanda tiri pamwe chete pasina anodhonzera pasi zimbabwe could be better so you may not like my approach but one day you appreciate so well ndanzwa namajairosi majaira kuti zanu p f yakagara meeting nezuro kuti inoda kundisunga ah ndinosungwa hazvina basa pamwe vanondiendesa kuchikurubhi oro parimandi hazvina problem makomuredzi vamugabe vakandisunga ka5 but ndaingozama kuvaonesa imimi ndisungei henyu ndiri kuzama kukuonesai asi kupati kwenyu handichadzoki kuzana handidzoki akanganwai kufa nekuora handidzoki handidzoki ndakatovamba bato tiri kutoriumba ndiri kukura kuzana handidzoki so i would prefer a gnu led neopposition maybe navachamisa but working together nemamwe macomrades ari progressive muzanu p f vopawo assurance vana amunangagwa kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka because when you threaten people vanenge vaine power they dig in ukathreatena magenerals ari mupower uchiti tikapinda tinokubvisai they will make sure kuti haupindi hautuke garwe usati wabira rwizi hazviite and iyo security haisi yekungotamba tamba nayo so hainzarwo hainzarwo i would prefer kuona vakasukuwere navachamisa vachibatana so isu toenda paground totanga kumobiliza vanhu well its up to zanu p f kuti vakasukuwere vakadzoka vachavatambira here or not that's up to them and it's up to sorry sorry for that mishap it's up to vakasviko here kuti vanoda kuwekana chamisa here or not or vanoda kutanga rwendo rwavo it's up to him but inini zvekuzanu handisi kudzokera e ndaona tete vongai zimudzi yes vana president anzi pasario valerio veuza tichishanda pamwe chete vana tete linda masarira tichishanda pamwe chete ivo vana vongaizimudzi varipo vana tete eh, mahere a very good team yemazimbabwe